Илүсә, ничек бүген бара Карапулатка әзерлек? Тамашачыны нинди яңалыклар көтә? Гомумән, шул турыда сөйләшеп алыйк әле.
Кызу эш вакыты дип әйтер идем. Беренчедән, инде бу соңгы репетиция көннәре, соңгы штрихлар, образларны югары дәрәҗәгә җиткерү моментлары һәм шулай ук ниндидер сәхнә нюанслары бик матур һәм бик эмоциональ спектакльләрнең берсе дип әйтер идем чөнки мин инде менә үземнең образым аша күзаллавым буенча әйтүем чөнки мондый Мондый образда булганым юк иде әле. Гадәттә мин шундый ниндидер җиңел Моцарт операларында, Сюзанна ролендә ролен җырлаган практикамнан э, чыгып әйткәндә, бу әлбәттә образ нык аерыла чит ил э, мин җырлаган образлардан. Шуңа күрә мин бу рольгә инде бик җитди әзерләнәм. Шулай ук архивларда кайсы, кайсы бер архивларны да күтәрергә туры килде. Гомумән, Болгарда яшәгән хатын кыз образы, аның көн күреше, шул яклардан да Нәргизәне минем ачасым килде үзем өчен, әлбәттә.
Илюсә, гомумән менә белмәгән кешеләргә сөйләгез әле, нәрсә соң ул Кара Пулат операсы? Менә белгән кешеләр аны сөйли инде. Ох, Кара Пулат, Нәргизә, Илюсә Хуҗина, Артур Исламов дип әйтик инде. Ә менә белмәгән кеше өчен, бер дә белмәгән кешегә ничек аны аңлатырга ул Кара Пулатны?
Әлбәттә, моны килеп күрергә кирәк, аны сүз белән генә аңлатып булмый, ә, ә инде менә мин үзем аны беренче куелышында премьерасында булдым, тамашачы буларак. Һәм әлбәттә, бу опера мине елатты, уйландырды. Гомумән, э, бүгенге көндә безнең нинди матур тормышыбызның һәрбер минутын, мизгелен кадерләргә уйландырды дип әйтер идем. Шулай ук. Әлбәттә, бик матур сюжет, музыкасы. Эльмир, гомумән, Композиторлар арасында мелодистларның берсе. Һәм аның көйләрен инде оркестр белән җырларга үзе зур шатлык һәм бәхет. Һәм инде сез Кара Пулатка килеп, шундый матур тарихи сюжетта аның киен тыңлау һәм гомумән декорацияләрдә күрү ул бик матур, урысча әйткәндә зрелищно булачак.
Илюся, кемнәр катнаша Карапулатта?
Минем партнерым, иң беренче партнерым, ул бик өметле, яшь, талантлы Илгиз Мөхетдинов. Шулай ук Ул өметле башкаручы гына түгел, әле ул бик яхшы актер һәм аның белән эшләве миңа бик җиңел һәм минемчә безнең аның белән шундый бик матур тандем килеп чыга. Кабатланмас тавыш иясе минем коллегам Артур Исламов, аның тембры, аның характеры, аның менә бу образы бик бик көчле образ. шулай ук минем ул одногруппнигым бергә укыдык без аның белән денис хан баба бик яратам аны бик хөрмәт итәм шулай ук кабатланмас тембр иясе тавыш иясе гомумән ул андый рольләрне уйнавы бөтен кешегә бирелә торган талант түгел Ул аны шул кадәр гармонично һәм оста башкара, шуңа күрә бу солистларны күрергә булса да, минемчә килергә.
Әз генә анализ ясыйк әле. Нинди хатын-кыз ул Нәргизә?
Беренчедән ул сабыр. Сабыр. Әлбәттә, аңа язмыш бик зур сынау бирә. Һәм бу сынауда ул җиңел юлны да сайлый ала. Ләкин ул җиңел юлны сайламыйча, авыр юл буенча китә. Һәм, минемчә, инде аның образын теге

дөресен генә әйткәндә нәргизә ариясын гомумән теге операны караганда менә без инде җырчылар аны ариясыннан өйрәнә башлыйбыз беренче ария өйрәнелә һәм бу ария гомумән бу образ сиңа ятмаса килешмәсә бу гомумән рольны партияне алуда мәгънә юк Дөресен генә әйткәндә, бу арияне бәлки мин аннан беренчерәк башкарганмындыр. Ул инде ниндидер концерт чыгышларында Эльмира әле бу арияне менә үзе дә әйткәндер, бәлки берәр интервьюларында иң беренче язылган әсәр Ул шушы Нәргизә Арис булган. Һәм ул аны язу белән инде безгә тәкъдим итте. Без аны бик теләп башкара башладык. Мин, Айгөл Хисматуллина, шулай Гүлнора Гатина, хәзерге көндә Илмир Калимуллина да бик яратып башкара. Шуннан соң гына Калган номерларын карый башлыйсың. Дуэтлар бар анда, гомумән, ансамбльләр бар. Шуңа күрә монда әйтеп булмый ничектер э, бу җырчы башкарганнан соң бу әсәрне, э, бу рольне башкарып булмый. Э, гомумән, андый әйбер юк. Бөтен образлар кабатлана, гомумән, башкаручылар белән. Һәрберебез аңа үзенең төсмерен бирә тавыш аркылы тотышы белән бу рольгә керү белән шуңа күрә монда миңа гомумән аннан соң җырлау җиңелрәк тә дип әйтер идем ә менә сездә шунда тоемлау бармы бу кара булат уңышка очраячакмы уңыш киләчәкме А,
минемчә, аның а, киләчәге бик зур бу операның. А, ләкин бу опера бит ул а, музыкадан гына, а, мәсәлән, башкаручылардан гына тормый. Ул, мәсәлән, репертуарда булса, а, Казанга бик күп кунаклар килә. Аларның әлбәттә Казанга килеп а, татар ашларын гына түгел, ә, Татар мәдәниятен күрәселәре килә. Әлбәттә, татар мәдәниятенең иң югары баскычы баскычы мисалларының берсе. Һәм бу әсәр гомумән репертуарда булса, әлбәттә, минемчә, аның киләчәк булачак. Аны җиде елга бер генә, ике генә күрсәтеп, аның киләчәге булмаячак. Әлбәттә, ул тарихта калырга тиеш. Мәсәлән, Нәҗип Гаязович Шиганов шулай ук үзенең алтын чәчен тәкъдим иткәч, ул бер генә куелмаган, ул репертуарга алынган. Хәзер бик матур, мәсәлән, Риздаһиярованың операсы Сөембикә бара оперный театрда. Бик матур музыка. Шагыйрь мәхәббәте.
Шагыйрь мәхәббәте әлбәттә. Гомумән, безнең мәдәниятебез ул язылган 40-50 ел язылган әсәрләр белән генә яши алмый. Ул яңарырга тиеш. Илүсә менә үзеннән үзе без хәзер күчтек татар операсының бүгенге хәленә, торышына инде. Менә аны Тинчурин театрында куеп кына операны үстереп буламы соң? Бездә бит опера һәм балет театры бар. Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Шуны әйтәсем килә. Опера театры бар. Әлхәмдүлилләһ, бу Казан өчен бик зур Бик зур сәхнә. Ләкин безнең гомумән яшьләребезне үстерер өчен, аларны операга тәрбияләр өчен урысча әйткәндә промежуточный сәхнә булырга тиеш ул шулай ук булырга мөмкин музыкаль комедиялар аша музыкаль спектакльләр аша мюзикллар аша без балаларыбызны операга әзерли башлый алабыз. Шуңа күрә, минемчә, Тинчурин театрыннан башланган мәдәниятебез, шушы музыкаль, театраль тормыш монда кара пулат куелуы, минемчә, бу тарихи һәм символично дип әйтер идем.
Илюсә, менә э, тамашачыга Кара Булатны килеп карар өчен нинди сәбәпләр бар?
Ни өчен дә сәбәп кирәк түгел. Иң беренче ул гомумән килеп духовно ял итү беренчедән иң зур сәбәптер инде ул мин гомумән театрга барып миндер инде ул ял итмим ләкин монда театрга килеп яңа ниндидер дөньяга кереп чыгу Сәгать ярымлык тарих һәм ул тарихта син кереп, гомумән артистлар белән шушы эмоцияләрне кичерәсең. Күпме матур музыка тыңлыйсың, минемчә, бу иң зур сәбәптер.
Ә менә ничек уйлыйсың, киләчәктә татар операсы сәнгате үсәр микән?
Яңа музыкант буларак, әлбәттә, моңа ышанасы килә. Аның өчен безнең бар, бөтен нәрсәбез бар. Талантлы башкаручыларыбыз бар, язучыларыбыз бар, либретистлар,

Илюса, менә гадәттә бездә шундый опера җырчылары, операга мөмкинлекләре булган кешеләр Казанда үзләренә урын таба алмыйлар. Чит илләргә китәләр, Европаны шаулаталар. Менә без сине югалту куркынычы бармы? Татар сәхнәсенә.
Урысча әйткәндә, Тәрҗемә итим инде ярар. Без чит илгә китә алабыз любой момент. Һәм һәм кайта да аласыз. Һәм кайтабыз да, әйе, аңа теләк кенә кирәк. Беренчедән, икенчедән, мәсәлән, мин минем шундый менә күңел халәтем, это моя потребность, миңа татарча җырларга бик кирәк. Бәлки мин ул вакытта ял итәмдер, бәлки мин силаны бираю, хәл җыямдыр. Һәм шуны әйтәсем, үтәсем килә, мин Алманиядә укыган чакта минем чыгарылыш гос концертымда мин Нәргизә ариясын башкардым татарча. Хәм хөрмәтле жюрига, хөрмәтле экспертларга мин инде тәрҗемә ясап, аларга бу әсәрне тәкъдим иттем. Хәм бик яхшы һәм бик җылы кабул иттеләр бу арияне. Минемчә, бу әсәр Кара Пулат Ауропада да яңгырырга бик мөмкин. Аны бик җылы каршы алачаклар. татар телендә. Бу бик яхшы идеяны Европага алып бару. Әйе.
Чит илдә күрсәтү.
Әйе. Ә менә чит илгә китү буенча, гадәттә бит инде алар монда мөмкинлекләр булмагач китә. Әгәр дә ул опера театрында елга 3-4 татарча опера гына чыкса да, аларга мөмкинлек булыр иде тавышларын үстерергә, үзләрен үстерергә. Ә ләкин бит бездә берничә елга гына бер опера куела. Шул да бит инде аның сәбәбе. Юк, гадәттә, мәсәлән, җырчылар бер партия белән алар төрле театрларда шул бер партияне башкаралар. Һәм монда әйтеп булмый, хәзер самолетлар көн саен очып тора. Ул элек бәлки күченеп китергә туры килгәндер. Әйе, хәзер бәлки Бик үк уңайлы момент түгелдер инде менә бу мисал өчен, ләкин аңа карамастан бу бик җиңел эшләнә, эшләнелә торган әйбер. Аңа бернинди киртәләр юк. Бүген синең Казанда спектакль, иртәгә синең, мәсәлән, Нью-Йоркта спектакль, өченче көнгә синең ниндидер Берлинда спектакль. Бу авыр әйбер түгел. Әлбәттә, моңа бик зур сәламәтлек кирәк һәм эшләү сәләте, трудоспособность дип әйтер идем. Болай минемчә бернинди дә авырлыклар юк.
Люсәйдә хәзер сөйләшик әле Илюсә Хуҗина һәм татар җыры турында. Менә сез авыр вакытларда, җиңел вакытларда нинди татар җырын гадәттә үзегезнең күңелдә көйлисез?
Ә буламы ул җиңел вакытлар, авыр вакытлар? Минем гомумән тормышымда Җыр ул бала чактан. Бала чактан телевизорда кич белән генә бирелә торган берничә э, минутлыктыр әле ул э, ниндидер музыкаль э, сәхифәләрдә мин инде шушы әле укытучыларым Клара Хайрединова профессор Клара Хайрединова башкаруында мин менә хәтерлим. Аннан соң Зилә Сөнгатуллина башкаруында Шушы көйләрдә, шушы музыкаларда мин тәрбияләнгән бала буларак, җыр гомумән минем тормышымда. Һәм аны мин авыр вакытларда яки җиңел вакытларда гына җырламыйм гомумән минем тормышым шушы җырга инде бәлки көйләнгәндер аңа карамастан инде менә мин музыкант булгач консерваторияләрне тәмамлагач Бу инде минем, гомумән, русча әйткәндә, ответственность. Шушы аларның биргән белемнәрен белемнәремне әйе инде киләчәккә үземнең иҗатым аша дәвам итергә татар мәдәниятен үстерергә һәм мәсәлән без илмир белән дуслар аның белән Җырлар яздырабыз. Бу инде бүгенге көндәге модерн классика. Ул инде романслар. Әйе, бәлки инде күп кенә кешегә аңлашылмыйдыр безнең иҗатыбыз, ләкин бу классика. Ул булырга тиеш. Аннан соң шулай ук яшь һәм өметле композиторыбыз Миләүшә Хәйруллина белән иҗат итәбез. Аның бик тирән иҗаты белән мин шулай ук сәхнәгә чыгам. Бүгенге көндә безнең Ярату дигән проектыбыз бар. Бу инде камерный иҗат, шигырь, музыка, вокал кушылган безнең шундый иҗади кичәләребез. Һәм шуңа күрә менә бүгенге көндә Илүсә Хуҗинның тормышы ул шундый спектрга ия. Мин татар халык җырларын бик теләп башкарам, классиканы бик яратып башкарам. Ниндидер экспериментларга да вакытым җитә, әлхәмдүлилләх, тырышам. Әлбәттә, опера инде ул минем төп иҗатым. Шуңа күрә барысын да өлгерергә кирәк.
Ә менә үзен үзегез яңа татар җырына нәрсә алып килер идегез? Менә сезнең кулдан килсә хәзер.
Мин башкаручы гына. Ә, әлбәттә, күп кенә безнең композиторларыбызның иҗатларын без сәхнәгә чыгаручы гына. инде без үзебезнең дөньяга карашыбыз белән үзебезнең интеллектыбыз белән сәхнәгә ниндидер яңалык кертә алабыз икән менә шушыдыр инде безнең иң зур блажениебез
алайса нәрсә җитми хәзер татар җырына бу иң популяр һәм иң мәгънәсез сорауларның берсе кызганычка каршы безнең эстрадабызда бик күп башкаручы Бик күп башкаручы һәм бик күп тыңлаучы. Һәм һәрберсенә үзенең башкаручысы бар. Һәм һәрбер җырның үз тыңлаучысы бар. Әлбәттә.
Безнең Илмир белән бик бик оригиналь әсәребез бар. Сокмар су дип атала ул. Бу инде татар халык җыры Сокмар су җырына нигезләнеп эшләнгән әсәр. һәм аның гомумән тыңлаучылары бик аз булыр дип уйлаган идем ләкин к моему удивлению бик күп һәм бик оригиналь зәвыклы тамашачы шуңа күрә монда минемчә барысы да бар берсен алып икенчесен куеп булмый гомумән ул бар ул ул инде бик зур дәрәҗә дип әйтер идем кайбер бар мәсәлән телләр анда җырламыйлар да анда сөйләшмиләр дә бездә җырлыйлар сөйләшәләр иҗат итәләр һәм хәтта опералар куела Бу инде минемчә бик бик яхшы. Менә мин уйлыйм, сез Илмир белән бүген татарда затлы тамашачы тәрбиялисез. Бу минем фикерем инде. Менә затлы тамашачы тәрбияләү кыен ул менә.
Әлбәттә, җиңел түгел. Без заллар җыймыйбыз. ләкин без әкрен генә үз эшебезне эшләп үзебезнең тамашачыбызны барлыйбыз мин үземнән әйтә алам менә шул телевизорны кабызганда мин телевизордан укытучым клара хайретдинованың җырлавын күреп аңа мөкиббән китеп мин опера иҗатына гашыйк булдым шуңа күрә Әлбәттә, Илмирның үзенең тыңлаучысы бар, минем үземнең тыңлаучым бар. Шулай әкренләп без яңа буын тәрбияләрбез дигән өметтә һәм бездән соң бездән дә талантлырак яшьләр башкаручылар килер дигән өметтәбез ә менә сезнең аудиторияңыз зурмы үзегезнең фикерегезчә
белмим мин аларны барысын да яратам алар шундый төрлеләр һәм бик күп менә миңа күп кеше яза мин барыс, барысын да яратам барысын да чакырам ә, операга әлбәттә инде килгәне килә алганы киләбез дип язалар ә, белмим мин, мин даже нәрсә әйтергә белмим если честно зур дип уйлыйм Өметләнәм.
Ә үзегезне популяр дип саныйсызмы? Юк. Ә менә сезгә э, менә бездә бар шундый җырчылар, аларның тавышлары да әллә ни түгел, вокаллары да юк, ләкин алар зур-зур заллар җыялар берничә көн, атналар буе. Сезгә шул вакытта ничектер менә русча әйткәндә обидно булып куймыймы? Юк.
Беренчедән, шуны әйтәсем килә, алар зур заллар җыеп, дүртәр көн, бишәр көн концерт куя алгач, димәк, алар артистлар. Әйдәгез аерыйк артистларны һәм җырчыларны. Консерватория бетергән җырчыларны, үзешчән җырчыларны һәм артистларны. Чөнки, мәсәлән, дүрт көн буе залны тотып мин мин алай урысча әйткәндә опять таки зажигать итә алмыйм это надо признать әйе минем үземнең тамашачым мин алар белән үземчә аралашам үземчә үземчә алар белән контакт салам һәм мин ул җырчылар каршында дөресен генә әйткәндә башымны иям афәрин аларга
Лүсәйдә хәзер э, татар теле турында сөйләшик әле. Менә сезнең үзегезгә татар теле никадәр дәрәҗәдә мөһим?
Мин бу телдә сөйләшеп үстем. Мин бу телдә бик яратып җырлыйм һәм чит илләргә барган саен мин бу телдә җырларга тырышам, әлбәттә мөмкинчелек булганда. Һәм Шундый кызык хәлләр булгалый. Инде дөнья күләм классика әсәрләр арасында мин татар халык җырын башкарганда бер дә миннән сез менә бу әсәрне французча нәрсә турында җырладыгыз дип кызыксынмыйлар, ә татарча җырлаган татар халык җырының иштәлеген кызыксынып миннән сорыйлар. Минемчә бу телебезнең тагын да матурлыгын ассызыклый. Тагын да безнең телебез белән музыкс кушылуы ниндидер шундый үзенчәлекле синтез барлыгын белгертә минемчә инде менә шушы сораулар белән шушы кызыксынулар белән Бик яратып тыңлыйлар.
Сезнеңчә бармы татар теленең киләчәге? Әлбәттә бар. Мәдәниятебез булса, без бу телдә сөйләшсәк, опера булса, балет булса, театрларыбыз, спектакльләр татар телендә булса, Минемчә бар. Мин гомумән оптимист һәм монда телебез үлә, телебез бетә дип мин әйтмәс идем. Илюса, менә Тинчурин театрына әле килгәнегез бар идеме? Йөри идегез? Әлбәттә. Мин бик яратам бу сәхнәне, мин гомумән яратам бу бинаны, Тарихый беренчедән бина. Икенчедән мин яратам аның сәхнәсен, залын, акустика. Мин инде профессиональ яктан барысын да күзәтергә тырышам. Бик яхшы акустика. Урысча әйткәндә уютный зал. шуңа күрә мин монда җырлавыма бик шат ә мондагы спектакльләрне ничек кабул иттегез караганыгыз булдымы әйе әлбәттә
бик ошады оныттым спектакльнең исеме сәйдәш йокысызлык йокысызлык бик ошады кара урман ошады мәдинә искиткеч спектакль Адәм, әгъләм. Галәм, әгъләм. Галәм, әгъләм.
Хәм бу спектакльләр мине тагын да якынайттылар минемчә тинчурин театрына ну менә сез сизәсезме тинчурин театрын үзгәргән аның аурасы хәзер әзенә башка яңа спектакльләр яңа спектакльләр әйе әлбәттә ләкин минемчә монда менә шушы тарихи Тинчурин йөргән, Сәйдәш йөргән залларда йөрү ул һаман да бар. Менә ул урысча әйткәндә бәтки дух, дух театры. Рух, рух. Рухлы, әйе. Ә менә татар музыкаль әсәрләре булган бит булган бит инде лектә башмагыннар анда. Зәңгәршән башмагын әйе. Татар музыкаль әсәрләренә кайсы рольләрне башкарыр идегез?
ну җырлы булгач инде ул шул мәйсәрәдер инде сәрвәрдер инде әлбәттә башмагымда мин җырладым безнең студент э, чагында безнең консерваториянең оперный студиясендә куелган чагында ә, ләкин мин анда сәрвәрне җырламадым Анда Ләкин- Филүс Каһиров уйнады. Әйе, Филүс Каһиров һәм Айгөл Хәйри. Бик матур дуэт, бик матур башкаручылар, ә, ләкин бу шундый м, мавыктыргыч проект иде. Ул бик ихлас проект иде. Чыннан да, әйе.
Ул беренчедән а, безгә Безне артистлар буларак бик күпкә өйрәтте. Синең мондый гына роль булса да, син шушы рольдән үзеңә инде зур образ тудырып, үзеңне ача белергә тиеш берничә секунд э, вакытында. Шуңа күрә мин бу проектка бик рәхмәтле һәм минемчә ул үлмәс проект, спектакль дип әйтим инде, музыкаль комедия һәм Ул дәвамлы булсын иде. Аны куйсыннар иде. Минемчә аңа тамашачы бик теләп килер иде.
Менә һәркемнең дә бит инде үсәсе килә, яңа рольләр аласы килә. Менә халыкара опералардан нинди арияларны башкарыр идегез? Ариялармы, рольләрме, образлармы? Рольләр.
Рольләр.
Беләсезме, мин аның турында уйлаганым юк, чөнки Шуны әйтер идем, запрос булганда, аңа инде туа ниндидер тәкъдим булганда, получается, әйе, тәкъдим. Менә шушы отклик аны инде син үзеңә кигертеп карыйсың, бу сиңа килешер иде микән, бу образ яки юкмы? Инде шуннан соң, бәлки, ачылып, бу яки теге арияны карап, син шуннан соң инде нәтиҗәләр ясыйсың. Әйе, бу образны мин тудыра алачакмын. Мин бу образга килешермендер дип. Белмим. Бар бер. Ну, җыр сәнгатендә бар үзегезнең тагын хыяллар, планнар?
Беләсезме, бүгенге көндә бәлки еллар, ун елларга планнар төзү бик иртәгәгә, көнгә.
Шул әйе менә иртәгә белән яшим.
Шын менә дөресен әйтәм, мин теге ни түгел, в облаках не витаю, шуңа күрә ә, бүген бар икән мин аны эшлим. Гомумән, ә, планнарыбыз бар, эшлибез шушы юнәлештә. Ә, әкрен, әкрен генә үзебезнең иҗатыбызны тамчылап, тамчылап күл җыярга иде
Тамчыдан күл җыела. Әйе.
Иртәгә Кара Булатның репетицияләре буламы? Әйе, иртәгә була. Сәхнә репетицияләре иң авыр репетицияләрнең берсе дип әйтер идем. Чөнки анда без бер-беребез белән генә әле аралашып кына түгел, ә безнең бит әле Кара Булат бар үзе. Аның белән дуслашырга кирәк. Аның күп ишекләре, аның күп э, баскычлары һәм шушы э, кара пулат белән безгә бергә булырга кирәк. Менә бер атнадан премьера, премьера якынлашкан саен нинди сездә дулкынлану бармы? Дулкынлану бар әлбәттә.
Беренчедән, ул э, э, тамашачы белән күрешү дулкынлануы. Икенчедән, э, менә бу образда әле бит беренче чыгуым һәм бу очрашуыбыз ихлас булуын телим.
Сезнең өчен менә бу 18 майда премьерада кем булачак төп тамашачы? Менә бер-ике кешене. Кем өчен сез җырлаячак?
Барысы өчен дә җырлыйм. Минем ниндидер конкрет кешегә мин башкармыйм инде һәрбер кешегә башкарам һәрбер тамашачы хөрмәткә лаек һәм Алар безне хөрмәт итеп килгәч, без инде, әлбәттә, хөрмәт итеп, алар өчен башкарырга тиеш. Ә укытучылар алдында бармы шундый җаваплылык хәзер? Менә алар киләчәкме операга? Әлбәттә, киләләр.
Әлбәттә, профессорым Клара Хайретдинова киләчәк. Аның белән элемтәдә аралашабыз. Менә хәзер сезнең белән эфирдан соң мин аның янына йөгереп килергә планлаштырам тиз генә аның белән дә консультироваться итү образының тирәнлеген бокалда чагылдыру бөтен менә бу төсмерләрне шундый кропотливая работа дип әйтер идем.
Люся, менә безнең сөйләшү ахырга таба якынлаша. Тамашачыларга теләкләрегезне әйтсәгез, без шуның белән саубуллашыр идек әлегә. Әлбәттә инде 18, 19, 21, 22, 20 икесендә күрешәчәкбез инде. Әйе.
Әлбәттә, күрешергә теләр идем. Безнең туды менә яратып башкарган